Yo nɔvi lɔlɔwo me do gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋala dzi akpe ɖaɖa ne yi na subscribers yiwo kple ame yiwo le video ma miawo le dɔ dzi eh nu sɔe ɖe ko me ma ƒo nu tso ahan ele veve ɖe ya ekpɔ video vɔ ahan video ekpɔ evɔ miaƒe dukplɔ la wɔ ɖe nu ma mi di be ne woa wɔ ema no wɔ be agbie ɖe technical know how anɔ doɔ me na mi ma va nye be ma mi ava etsɔ China tɔwo ya ƒe ava wɔ dɔ na mi o Míavayi tsɔ Amerikatɔwo aƒe woava ku do na mí adi ami le to me o. Míavayi tsɔ Francetɔwo aƒe ava wɔ dɔ na mí le Togo me o alo Benin me o. Agbe ma ya míle didi be ne wòatrɔ ema. China aleke wòwɔ aƒu tsi gbã nu yi wòwɔe nye be eya ŋutɔ dɔ eƒe ame vidzidziwo de Amerika. Wovayi srɔ̃ yovogbeɛ ya wokɔ srɔ̃ technical know how le China. Enu mae na be wotsi, enu mae na be wokpɔ ŋgɔgbeɖeɖe. Aleke wowɔa hafi wokpɔ ŋgɔgbeɖeɖe? Wodɔ woƒe amewo ɖe Britain. Wodɔ woƒe amewo ɖe France. Wodɔ woƒe amewo ɖe Russia. Wova yi srɔ̃ teklika na wo hafi woakɔ ava dua me. Ya wole ɖeviwo fiam azɔ. Womele tsitsi na ɖeviwo be ne eku woayi ɖe dziƒo o, ne eku woayi ɖe edzo mavɔ me o ao. Mí ameyibɔ ɖe, le ʋe me ɖe, enumaya mídi be mele gbɔgblɔ be míawɔe ma? Míaƒe dukplɔla nɔ kpɔ be ɖe aleke míawɔ aƒe agbea avivi na mí, aleke míawɔ aƒe agbea akpɔ ŋgɔgbedede na mí. Ghana General nuyi ko mí nuyi dzɔ dzi na mía nye be agbeɖuɖu, party from here and there, kuteƒewo yiyi vivivo. United Arab Emirates meva ge ɖe du ya me zi ɖeka me se be ame ɖe ku. United Arab Emirates, nu ka ta nye mese be amewo ku o? Amewo ku baa vɔ nye mekpɔ wo diƒe o. Ne amea nya ku ko simple as sure wode bubu amea ŋu va yi ɖi ɖe eme kpoo. Is is game ɖe wodze be mítrɔ míaƒe kɔnu ɖe woe. Game ɖe, ede wòdze be mítrɔ míaƒe kɔnuwoe. Let's invest in life. Ne eku ko eku, ne wova yi ɖi wɔe, with, with, with immediate effect. Míle game gblẽ because we have too much time wasting. Ye anye ma China le tome ƒo na míatɔwoe. me be Asha Wong Senior ma Minister e ebe mi da asi le Asha Wong me wɔ wo video abe ƒe ɖeka kple nane ɖe nye ya ebe mi da asi le Asha Wong ŋu because nu yi mi ate ŋu awɔ kple Asha Wong koe nye be mi da asi le ŋu ma ate ŋu aƒo tome ne o ma ate ŋu ale Asha Wong va yi to o nukata haɖe be miaƒe asi me miaƒe asi kple miaƒe ta ƒete ɖe ya le China wo nu me Eyi le dzɔdzɔe ma, ahan, mía eveawo ya menyi atukpui ne mía da ame ɖeke ya o. Ne mínya, ne mínya trɔ asi viɖe ko wo ŋutɔ woaxɔe la ahadzi. Ta eya vɔvɔ̃ mele o. Eya ta ko womekpɔ le ŋkume kura do ɖe ʋe me o. Vɔ míaƒe kesinɔnuawo no nɔ tome na mí. Míaƒe dzokluklu ma ɖee no mí lé be nɛ. Etamu ka wuwu ni dem. Míaƒe dzokluklu mawe, míava zã we gamea de mía zã we. Vɔ nu yi mele gbɔgblɔe nye be ɖe milé be na míaƒe kesinɔnuɔwɔe megade asi le eŋu o. Midɔ amewo kɔ do ɖe Yevuwo ɖe ne wova yi srɔ̃ technical know-how, míaƒe iron ore, míaƒe mineral yiwo le voltage le fima ɖe ne míkpɔ ale mía ŋutɔ ŋutɔtɔ mía refine wɔe. Eya ma nɔ eme ɖeko míanye kluvi na wɔe. Mhmm kluvi nyenye ƒe agbe ema. Ame yibo ate ŋu aƒu ato eme alo akɔ ekpo akplɔ ame ɖe do le China. Anye ne wodi wò vɔ xoxo. Ema kura mekpɔ do nu ye le tutu kple amewo. Amewo le woƒe xɔ me kpo woxe fe na wo kura tsɛ wole wo de. Míbe agbea ne vivi ya ta míva mɔ dzi until the life change we will keep on pushing. Ahaa. Megblɔ be hiãtɔ ne wovɔ le Afrika ao. Make the system to work. Nuka ŋutsuvia bia didi ƒe aƒewo be woaƒoe le fima? Ebe yeava kpɔ be ɖe edumeviwo le le dɔ wɔ kpli wò ɖe, how is the system, system ɖe woƒe safety precaution ɖe leke wole? Amegbetɔ yiwo le dɔ wɔ kpli wo ɖe leke wonye woƒe dedienɔnɔ? Ye anye ma wokɔ kpo ɖe edzi. Efia be wole amewo zã abe eh eh slave woe. You are in your own country yet you are slave Hade dukplɔla ma bu etsɔ etsɔme ƒe agbe nɔnɔ ta. Ehã, woaxɔ ga ava wa ne wova yi xɔ ga le wo gbɔ China, va yi xɔ ga le Britain, va yi xɔ ga le France. They would wa wa fia wo ale yi na za ga. It means you are not okay yourself. Eva yi do ga, wo ga le wo fia be ɖe you have to use the money for this place. Tsi gbe IMF nana wo precaution ema. Hã, ele ʋe mele tsitsi gbɔ va ɖe, agbe ma ɖe, ya mele gbɔgblɔ be mi tasi ma na ŋgɔgbe ɖe ne mi o. Eya ta wo kɔ kpo ɖe ame wo me be ne ɖe etu le China ŋutsu esi ada ŋutsuvi ya wu for nothing, ame ɖeke ma le wa de yame ŋu ma tsi na wo be there is nothing we can do to him. Nɔvi lɔlɔ wɛ, me do gbe na ame sia ame Bia dagbe na eve dukɔ. Bia dagbe be ɖe Mawu ne wɔ miaƒe generation ya ɖe enuɔ no trɔ. Mi invest le technical know how me. Wa dɔ le school me vɔ a kɔ agbalẽ a nɔ tsatsa be no xɔ yi ɖe ameka ne ʋu dɔ na ame aƒe wò ɖe a na va wɔ. Eya ko me le gbɔgblɔ ema me. Bia dagbe na ame sia ame nɔvi lɔlɔwɔe. Me ga ŋlɔ be ne va mɔ dzi djagba na subscribe na ma video be nuyi China le wɔ kpe nɔviwo ɖe le Sierra Leone ema. Sierra Leone mia tɔwo le fima lo? Mia tɔwo le fima? Mía tɔ le fima. Enye kple Sierra Leone tɔwoe me nye nu vi le Ghana wonye kplo mí zɔ paa. Ahan. Mí ame ɖekawo mí nye. Hum. Nye kple Nigeria tɔwo mí nɔ Ghana me kakakakaka. Me le fi fufu la nye kple Nigeria tɔwoe le dɔ wɔ.